Ħaġa l-ewwel nett kemm kemm jien kuntent bħala saċerdot hekk li Alla tani din l-opportunità li nista' f'ismu hekk inwassal dal-messaġġ li Alla jħobb il-bniedem. U speċjalment anki llum li qed jinstigana dan il-Papa hekk li inti tiltaqa' mal-bniedem li qed ibati. Dik li kuljum Hekk tkun ma mmur infittxhom fid-djar tagħhom, fix-xelters tagħhom, u tiltaqa' mal-bniedem fit-tbatija. Hekk anki lili bħala saċerdot qed inħossni verament xi grazzja tani li jien dak li jien. Imma mhux għax inti qiegħed fuq ħaddieħor, anzi daqs ħaddieħor inti kapaċi tiżbalja, imma jrid ikollok anzi dil-umiltà biex tagħraf tifhem is-sitwazzjoni tiegħu. dak li qiegħed fih hu. U meta tara s-sitwazzjoni tinduna li mbagħad hemmhekk qalbek ma tistax ma tħoss għal dawn in-nies u tara kif tgħinhom u tara kif taħdem għalihom, tara kif tagħti l-ħin tiegħek meta tara dawn il-persuni fi tbatija. Speċjalment anke ħafna persuni li jgħaddu minn għax ma tistax tgħid x'inhi tbatija, kull tbatija hija l-bniedem li qed iħossu mhux f'postu. Iktar u iktar meta qed jiġi sfruttat, meta qed jiġi emarġinalizzat, meta qed iħossu li ħadd ma jagħti kasu, tiskanta kemm ikollhom low self-esteem tagħhom infushom. dawn il-persuni, kemm tittollilhom il-moral tagħhom. U għalhekk sabiħ hekk li inti fil-ġurnata tiegħek imbagħad jiena din jiena għajt esperjenza li ma għedtilekx anki kemm hi sabiħa li jiena jiena tifel waħdi. U nsur tajt li jiena meta tkun żgħir xi ftit tkun egoist għax kollox idur miegħek, jagħtuk kollox, tkun ambizzjuż il għaliex eh, eh, m'għandekx. Illum sabiħ li kbirt għandi 70 sena, kemm qed nieħu gost li jien mhux talli ma jdurux miegħi, talli jien indur ma' ħaddieħor. Kemm hi sabiħa li bħala saċerdot jien illum ħajti tan-nies mhux tiegħi. Jiġifieri u dik naraha differ-, mhux għax ma jiddispjaċini li ommi u missier ma ħabbunix, anzi, għad għandi l-ommi jien nieħu ħsiebha ta' mitt sena, jiġifieri u dikha żammejtha u qed nieħu ħsiebha. Qed tifhem? Imma sabiħa li inti għaddejt minn dik l-imħabba li sibt u li din l-imħabba issa tista' toffriha 'l ħaddieħor. U li ħaddieħor dik ix-xi ħaġa li għandek int għax dik oħra. Kemm niltaqa' ma' nies imsieken li qatt ma sabu din l-imħabba. U xi kultant hekk vera qalbi tmissni li nara nies imsiken li fil-ħajja tagħhom, l-aħħar darba kont f'laqgħa mal-qassisin hekk għidtilhom, għidtilhom jiena inħossni kont qed ngħix fit-tajjar. Kemm ili niltaqa' ma' dawn in-nies. Il-ħajja tiegħi kienet vera fit-tajjar. Jiġifieri lanqas nimmaġina li jien ħajti kienet hekk. Imma llum li qed niltaqa' ma' dan-nies ngħid għall-inqas bil-ftit ħin ma nagħmilx mirakli, mal-ftit ħin dak li jkun tagħtih toffrilu din l-imħabba tiegħek u l-attenzjoni tiegħek li ma tmur għal xejn ħlief għax tixtieq toffrilu lilek innifsek.